אין די פרשה רעדט מען וועגן די קרבן פסח, שטייט אין פסוק בעשור לחודש הזה ויקחי להם איש סלע בית אבות סלע בעוהז, חזל דרש'נען אז זיי די קרבן פסח פון יציאת מצרים איז געווען מקחו במעשר האט מען עס ארויס גענומען פיר טעג שפעטער, וואלע אונז רעדן מיר טרייען צו זאגן א ווארט אויף די פרשה קארעקט גוד גוד גוד פוינט סאו דווקא דווקא די קרבן דווקא די קרבן פון יענע יאר האט אויסגעפעלט מקחו מבעשור. אבער אלע אנדערע קרבנות, אלע אלע קרבן דורות, די פסח דורות האט נישט אויסגעפעלט מקחו מבעשה, נו לכאורה דארף מען פארשטיין פארוואס טאקע האט אויסגעפעלט דווקא יענע יאר זאל זיין מקחו מבעשה, זאגט די משך חכמה אז כלל ישראל האט זיך צוגעגרייט צו זיין דער פאלק, דער גרויסער פאלק דער עם הנבחר פון כלל ישראל, דער יסוד צו זיין דער פאלק פון כלל ישראל איז צו זיין דיסציפלינד, אינטערסאנט די משך חכמה שרייבט ארויס די ווארט דיסציפלין, ער שרייבט עס ארויס, ס'איז א זאך וואס שוין געווען דעמאלס, ער האט דאס געהיטן, מענטשן האבן זיך שוין געמוטשעט דעמאלס, ער שרייבט עס ארויס, אז מען זאל זיך קענען איינהאלטן פון תאוות, צו קאנטראלן די יצר הרע, און זיך אויפצופירן אויף א מסודר'דיגע וועג, און אויסצוהערן וואס די מנהיגים גייען זאגן, אפילו ווען ס'איז נגד הטבע ממש. איט סאונדס סאו אףף, איט דאזענט מעיק סענס בכלל, אויב דער רבי האט אזוי געזאגט דארף מען אזוי טון. תוספות אין מסכת שבת דף רז עמוד ב' ברענגט צו א מדרש אז ווען כלל ישראל האבן גענומען די קרבן פסח י' ניסן איז אלע בחורי מצרים האבן דארטן אריינגעסנופט אריינגעקוקט אין די דירות און געפרעגט וואס טוט מען דא? האבן זיי געזאגט דאס איז א זבח פסח פארן אייבערשטן די אייבערשטער גייט אויסהרג'ן אלע בחורים אלע בחורים פון מצרים און די אידן גייען געראטוועט ווערן מ'וועט ארויסגיין זענען די בחורים געלאפן דארטן צו זייערע טאטעס געלאפן צו פרעה און געבעטן שיקטס ארויס די אידן משה הי האזט א גוט טרעק רעקארד וואטעווער ער האט געזאגט איז געשען ער זאגט אז די בחורים גייען שטארבן שיקטס ארויס לאמיר בלייבן לעבן. פרעה האט נישט געוואלט ארויסשיקן, עס איז געווארן א מלחמה, זיי האבן זיך געהארגעט איינער צום צווייטן אין מכה מצרים בבחוריים, אזוי רב שי' אים האט דא צוגעטראפן די פסוק פון תוספות פון מדרש, אז זיי האבן זיך אליינס אויסגעהארגעט דארטן א געוואלד, עד כאן דברי האמת, זיי האבן זיך דארטן אויסגע'שחט'ן איינער די צווייטע. זאגט די, זאגט די, זאגט די משך חכמה, היות ס'איז געווען אזא מין בהלה, טאמער כלל ישראל גייט ארויסגיין דעמאלס צו נישט, קיינער האט זיך נישט געשטעלט אקעגן זיי, עס איז געווען אזא מין מצב גאול, אויב כלל ישראל וואלט דעמאלטס געוואלט ארויסגיין נאובאדי וואלד האוו סטאפד דעם, אבער משה רבינו האט געזאגט מען גייט נישט ארויס ביז פרעה גייט ארויסשיקן פון מצרים, בלייבט מען ווייטער דא, ווייל לאמיר טראכטן אויף א סעקונד דעם מצב ווי עס האט אויסגעזען, מען האט דא אפגעמוטשעט צוויי הונדערט און צען יאר, עס איז געווען צרות צרורות, און מען האט א אפערטונירי ארויסצוגיין, עס דארף נעמען א משונה'דיגע לעוול פון סעלף קאנטראל נישט ארויסצולויפן די ערשטע סעקונד, די טויערן זענען אפן, מען קען ארויסגיין, נאובאדי איז סטאפינג דעם, אבער זיי זענען נישט ארויסגעגאנגען, ס'איז א געוואלדיגע חינוך צו קענען זיך קאנטראלן, צו קאנטראלן די נעיטשור, די יומען נעיטשור אפילו אין אזא זמן, האט די אייבערשטער געזען דעמאלטס, האט די אייבערשטער געזען אז כלל ישראל איז טאקע ראוי מקבל זיין, מקבל צו זיין די תורה, ווייל זיי גייען פאלגן וואטעווער מען האט געהייסן, פארדעם איז געווען עקסקלוסיוולי נאר ביי יענע יאר, ווייל דאס איז געווען די פוינט וואס די אייבערשטער האט געוואלט קלאר מאכן, זענען זיי גרייט מקבל צו זיין אפילו אגענסט די נעיטשור, אפילו אגענסט וואס די שכל זאגט, יא, אויב איז זיי מיר גוט ארויסצוגיין, די שפעטערדיגע יארן האט זיך נישט אויסגעפעלט,